Yɛwɔ abusua um, mma nkorankora biara aha anaa adwo anaa akye. Baabi awo biara ne time a abɔ wɔ hɔ no mu biara na mede nkyia kɛseɛ ɛna ɛde firi office mini office ɛde ɛbrɛ wo. Um, Um, the other day me bisaa one question bi and it became an issue. Me bisaa sɛ, um, um, wa, um, schnapps, ɛba 19th century yɛ 100 years ago, na, um, yɛ nananom na ɔmo nim schnapps anaa? And I also asked why a ɔmo de nsa no bɔ mpaeɛ wie a na ɔmo agya weapon no. Don't forget, um, bottles are weapons. Adeɛ a ɛtumi pira nipa biara. yɛ wellpɔn na mode shinap no gu adeɛ no so wie a na moasan agya wellpɔn no agu hɔ and I made it clear so so sɛ me um platform no yɛ open for this discussion whoever ɔyɛ ready sɛ ɔbɛ discuss no um platform no yɛ open for discussion na ebinom bo antɔ wɔn yam ah because bible no ne shinap What is the difference between these two? So if you keep complaining sɛ yɛde bible no aba abɛ deceive wo, yɛde bible no abɛ daadaa wo a, na sɛ wokita Schnapp a, I don't know what you are saying. Enti I was asking sɛ um yɛnkɔ yɛakyi yɛnkɔ yɛakyi no a wɔreka no um yɛnkɔ yɛakyi sɛ sɛn, how? Na mebisaa question wei no na ayɛ ayi bebree but I said sɛ platform no nso so yɛ open enti wobɛtumi aba na W'aba abɛkyerɛ w'adwene because question wɔ ho. Abusua yɛnhwɛ biribi kakra bi ok bebree redi abayigorɔ pɛ sɛ wote aseɛ bebree redi abayigorɔ in the name of ancestors ne wei ɛno na me pɛ sɛ me address na me kyerɛ wo ade ko pɔtee a ɛkwan a sesie ɔmo fa so di abayigorɔ sesie yɛnfa sekan nto nipa mene mu nku no biom. Na mmom no, yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛbɛma wɔaɛdzete wo mechanism no na wɔafa. Na hwan mu na ɛkɔstee sei? Ɛno na mepɛ sɛ me address no nnɛ. Like I said, me Mawakɔaba de ba me mini office. Na um yɛn nananom som no, Na yɛ nananom, na ɔmo wɔ ɔmo som na ɔmo som a sɛ mofrɛ no abosomsom, sɛ mofrɛ no anyame, that is why they are now saying sɛ yɛ anyame, ɛna ebi nso so se eh meyɛ bayifoɔ, they say it comfortably, ebi Nyame ma me ho kwan a next time no mɛtena ase na maka abayisɛm no, mɛbuebue mu ama wɔahu abayigorɔ ah na mepɛ sɛ nnɛ no meka ɛkwan a nkorɔfoɔ fa so In the name of yɛnkɔ yɛakyi ɛne the way a nnipa adwene sɛ wɔn bɛhu no, wɔn ahu sɛ wei yɛ papa anaa wei yɛ bɔne, ɛno na mepɛ sɛ mekyerɛ mu, ɛne the way a yɛku nnipa sesei, people think sɛ yɛde sekan bɛto wɔn mene mu ne adeɛ, sesei we have a whole a new way of doing all this um um things, nti ɛno na mepɛ sɛ menkyerɛ mu kakra, nti sɛ woka kyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔ yɛakyi Na yɛ nananom no ɔmo nnim Schnapp, Schnapp is just a hundred years old na wo complaining about bible na wo kuta Schnapp a where do we place you as a person? The platform is open for discussion and it is free that is one now let's look at anyame nom no a na yɛ nananom no ɛsom ɔmo no a um ɛhena na ɔmo de ɔmo to na how were they keeping these energies or these spirits? Wo bɛ hu sɛ na Umm Nyankopɔn ankasa yɛ Nyansani, na Universe no ankasa di mmara so papa paa kyɛn nnipa dasani. Na yɛn nnipa no yɛse yɛmma energies no koraa nsan nni mmara so. Wɔn no they don't need unity because they are already in line. Ɛyɛ yɛn nnipa na yɛhia unity. Yɛn nnipa na yɛhia unity but yɛayɛ yɛadwene sɛ yɛrepuuti saa nkorɔfoɔ no, yɛrepuuti anyame no a ɔmo ɔmo have ɔmo consciousness na ɔmo wɔ in line no together na yɛn mmom no yɛ divide yɛn ho. Obe obi bɛbisa me sɛ how? If you put um Amen-Ra na wopuuti Mithra na wo put Dagon together na wo de forme fraternity na nkurɔfoɔ joine in the name of wɔn resom Nyankopɔn a, wo put anyame no nyinaa together which is not really necessary for them, me se for them, why because wɔn nyinaa nim wɔn purpose, wɔn nyinaa nim wɔn plan, wɔn nyinaa they are in line, wontumi nhu se dua afifi wɔ po mu, dua atu afi aburi. Kwawu sɛ ɔrebɛtena ha. Wonhu aboa tua wɔ po mu saa so na wonhu maame wɔ ta so so wɔ forest. This is what we are trying to do and ma me nkyerɛ wo ade a akɔfa nnipakum no anaa kwan a yɛde anyame no afa so a ɛde nsunsuansoɔ foforɔ abrɛ yɛn na yɛnhwɛ hɔ na we keep shouting sɛ yɛnkɔ yɛn akyi, yɛnkɔ yɛn akyi. Sɛ yɛkɔ yɛn akyi ampa a, ka ɛbɛyɛ den sɛ obi de abosomsɛm sɛbe de bɛyɛ abayigorɔ. Sɛ woka abosomsɛm na woka abayigoro anaa anya anyamesɛm ne abayigoro a, mɛfa da koro na ɛno nso so mabɛkyerɛkyerɛ mu because office ha no ayɛ a menhyɛ da nni much time, pressure kakra wɔ me so nti menya opportunity a, I want to say something. Now, hwan mu na ɛredi abayigorɔ? Sɛ ɛnyɛ abayigorɔ a, wontumi mfa eh, nananom som sɛdeɛ moka no no anaa abosomsom mfa ndifrɔde obi because ɔbɛku wo. They are so straight and they are so principled. Nso ɛdeɛn na ɛmaa ho kwan ma wɔtumi de nananom so, ebinom, asɛm bi a meka bi afei de ebinom ka ho, ebinom de nananom som no de redi abayigorɔ, yɛde aba asɔre de redi abayigorɔ, abosomsom no mu ara anaa nananom som no mu ara nso ebi de redi abayigorɔ, ɛno na merebɛ explain yi, tie, Between the space of of of Christianity no, memfa no sɛ yɛ tenth generation anaa yɛ sixth generation no, yɛn a yɛte aseɛ nyinaa sesie yi nyinaa no, yɛwoo yɛn bɛtoo Kristosom mu. Ɛno nti na anka me din a yɛde too me wɔ fie, N'Ahemaa Fie Sika, nnɛ nso yɛfrɛ me Grace ka ho because me papa was a Christian. Nti wohwɛ yɛn mmerɛ yi a yɛwɔ mu yi nso a, Um, um, generation yi a yɛwɔ mu nyinaa, yɛwoo yɛn de yɛn bɛtoo Kristosom mu, nti nneɛma no bebree wɔ hɔnom a yɛnhu. So, from the space no a Christianity baeɛ a, memfa no sɛ tenth generation anaa the sixth generation no a Christianity baeɛ no a, yɛse yɛagyae saa anyame wei agu hɔ no a yɛbɛdi Kristo akyi no, Wopɛ sɛ wokyerɛ me sɛ all this time no na anyame no wɔn te hɔ no na obi a nfiidi wɔn na obi a nsom wɔn ɛhɔ na bayigorɔ no ɛba mu mɛfa da koro na maba abɛ kyerɛkyerɛ mu because ɛmerɛ a yɛn nyinaa yɛ dwanee yɛ sɛ yɛreba aba abɛ som ɛɛ kristo no abayifoɔ no abayifoɔ no ɛna meka no mɛkyerɛ mu da koro mɛkyikyɛ mu because obi a ɛna meyɛ bayifoɔ ɛna meyɛ bayifoɔ na ɔyɛ proud in saying it because the face of witchcraft no yɛasesa no, I will take my time and explain this one day, na I I vibrate and frequency, when you ask them sɛ what is vibration, what is frequency, they can't even explain. So te aseɛ, baabi a yɛabɛduru no, ya, ya, ya, ya, we are in a, ya, yɛayɛ trapped. Wote maseɛ? Yɛayɛ trapped in a particular thing a yɛpɛ sɛ yɛn gɛte yɛn ho out a, nobody should be like wei na ɛyɛ papa, wei na ɛnyɛ papa. We will still get deeper into the hole no a yɛayɛ trapped in no na yɛbɛsɛe yɛn ho. Tie, wobisa sɛ abayigorɔ no, ɛna maka abayifoɔ mɛkyerɛkyerɛ mu deɛ nti a people are saying I'm a witch and proudly they are saying this. And wohwɛ ne nneyɔeɛ nso a wobɛhu sɛ ɛyɛ abayigorɔ. Nti the space no a Christianity baeɛ no de bɛsi ɛnnɛ yi no um abo abosom anaa anyame no where were they? What was happening to them? Were people building on them? So if you just jump back sɛ woakɔfa wɔn a, Have you what are you trying to say are they still the people the gods that we know or they they've been manipulated out of rejection and hunger ɛno yɛ one fa to hɔ two mesi dɛn na mekyerɛ ndɛ mekyerɛ wo dea anyame no ɔmo yɛ sesei na wo a wokyin no wode w'ani ato fam na wahwɛ adeɛ now These people are who are saying sɛ sɛ some of these people who are saying we should go back we should go back no let's look at what our ancestors were doing na anyame no ɔmo yɛ natural they are there sɛ ɔbotan bi na ɔmo huu sɛ nyame no wɔ mu a ɔbotan no na na ɔmo pay homage to a ɔmo som through to to to God. Now no, wo a wo se yɛnkɔ yɛn nananom hɔ no, woapagya boɔ no firi ɛɛm nwura no mu. Na ɛboɔ no wɔ nwura mu a, what charges us human beings, what charges us is the ground no a yɛnante wɔ so no, ɛna moon ne sun, ɛno na ɛcharge yɛn, na kyerɛ sɛ ɛno na ɛcharge every energy. Nti na sɛ na ɛyɛ boba na wo nana huu sɛ boba no repɛfɔɔme biribi a, ɛwɔ baabi a ɛsi ne na na wɔkɔ kɔkɔsom. Ɛyɛ dua a baabi a ɛsi ne na na wɔkɔ kɔkɔsom. Ɛna medii kan kyerɛɛ no, Wonkɔhu mmoatia wɔ po mu. Saa na wonkɔ nkɔhu maame wata so so wɔ wonkɔhu fish wɔ bush. It's not possible. So now what are we talking about a ama ade a yɛhu no bi reyɛ ayɛ abayigorɔ nanso so yɛreshoute sɛ yɛnko yɛn akyi, yɛnko yɛn akyi. Sɛ anka deɛ mereka yi abayigorɔ nni mu a, anka you won't get angry when I spoke about the Schnapp because your ancestor doesn't know what is called Schnapp or bottle. Na they know stones because they were natural. Enti no, Sɛ wo a woakɔfa mekyerɛ mo nea ɛyɛ ɛyɛ a sɛsi yɛ anyame no ayɛ so manupulative anaa manupulated a yɛnnim na ignorantly yɛ shoute sɛ yɛnkɔ yɛn nananom hɔ yɛnkɔ yɛn nananom hɔ na yɛwie nso so a nneɛma a yɛyɛ no yɛ cause more damage than yɛ we think mɛ try sɛ mɛ explaini this part no wɔ maame time with maame Grace so now the question is this. Wokɔfaa abosom no anaa nyame no de no baa fie. Sesie mo nyinaa mo de mo atoto tiles. We see you people on social media mo yi apayeɛ. Mo akɔfa nyame no aba dan mu ɛna mo atoto tiles na mo de anyame no asisi sisi so. Ebi asi dan. Wɔn nim sɛ Nyankopɔn no ankasa ɔntena tiles so nti. Wobɛhu sɛ wɔn de ɛɛm nyame no asi fam wɔ tiles ne middle ɛhɔ no deɛ wɔn an tile hɔ na wɔn de no asi hɔ na wɔn ayɛ tiles afa ho nyinaa me bisa wo what have you done what have you done what is charging this deity anaa entity anaa this spirit no a wo se yɛn kɔ yɛn nananom som yɛn a wo de wɔn aba dan mu no do you have any evidence about yɛn nananom de bosom no bɛsii dan mu na ɔtoo tiles na ɔde roofing sheet faa ho So if it happens sɛ ɔwɔ dan mu na tiles no wɔ hɔ na yɛ alɔɔke door na yɛ ruufi so ayɛ POP anaa TNJ wɔ hɔ a, mebisa wo sɛ what charges that energy, that wo ancestral worship no a wose wowɔ mu no, woyɛ no sei no a, ɛdɛn na ɛcharge saa spirit no? Fa ɛno to hɔ, ɛyɛ question a mebisa. You can come to the platform and come and educate us. Ɛdɛn na ɛcharge saa spirit no? Am merekasa de akɔsi baabi a yɛde spirit no abɛdu na wo a worekyin no woahu baabi a damages no wɔ. Ɛno nti na me scream everyday, ɛbɔ ka, yɛ investment, yɛrekyin, ɔbrɛ bebrebe nyinaa sɛ gain your consciousness. That's the only thing a ɛbɛma wo ankasa mpo wonkɔyɛ mpo na obi ayɛ bɔne na woakɔhwɛ sɛ merehwɛ papa anaa merehwɛ bɔne. So I ask you, deɛ bosom no a woafa no afiri afuo mu na wode no, ne origin a wode no abɛsi dan mu na woasi tiles ato dan de gate ato ano, what charges that energy? Na wowie a woasan agu so shinap, wogu so shinap wie a woasan agya w'ɛpɔn no a ɛyɛ bottle no de ato ne nkyɛn. The platform is open for discussion. Now wo a wohwɛ me no tie wei na tie no yie. When they started bringing um this gods anaa this anyame anaa this abosom, obiara wɔ the way a ɔ describe no, de ba fie na wɔde wɔn bɛtena dan mu no, ɛnnɛ meka wei ama wo a obiara te aseɛ, these deities don't want to be in a room for anybody, ɔnf ɔnhyɛ corner na wode no ayɛ adwuma, Now wagye glory no biom now they have ɔmo kyerɛw ɔmo ɛdan mu no pɛ ɛna ɔmo nso huu sɛ efie yɛ dɛ na ɔmo nso developee strategy bi a ɔmo bɛnya all those four element to charge themselves as we need all those four element to charge ourselves as human beings that is fire, air um um um um that is fire, air, water and then um the earth Saa element wei no wɔn nso wɔn hia na ne nyinaa wobɛhu ne nyinaa ɛyɛ active a na ɛyɛ nipa pɛ mu na wobɛhu saa adeɛ no wɔ. So this energies no um mode wɔn baa fie no this is what is going on. Now a lot of people are killing people a nkurɔfo nnim sɛ it's a way of killing people, this energies has now refused to be in Wankana and work for people so this is what's going on now no nea wɔyɛ ne sɛ hmm sɛ ɛyɛ obi partner o sɛ ɛyɛ asɛm wei no ɛkɔ so wɔ baabiara from wɔn a wɔn ebinom a wɔn se wɔn yɛ abosomso ebinom a wɔn se wɔn yɛ asɔfoɔ obi a ɔuse entity bi kwan foforɔ so de reyɛ adwuma, binom no, this is what is happening, ma menkyerɛ wo wei, wo a wokyin no hwɛ no yie, tie, sesie entities no has also develop a way a they want to dwell in human beings because wode no aba fie, wahu sɛ fie no Eh abrabɔ no yɛ different wa change ne thought ne living ne way wa manipulate no so he doesn't want to be in his line anymore ɔwɔ ne line mu a na ɔwɔ ne consciousness na ɔnim sɛ ma me nyɛ bɔne ma me nyɛ papa ma me nyɛ I should do I should ehm be active in my way or in my purpose ɛna mo a change wɔn na mo de wɔn aba fie so this is what they have also come up with and a lot of people are doing this. And those who are roaming around doesn't know this is going on so what they do now is that wo kɔ process no sɛ wode no rebɛyɛ adwuma a ɛna me ka no ɛwɔ asɔre ebinom ɛwɔ baabiara wo kɔ process no sɛ wode no rebɛyɛ adwuma a ɔpɛ nipa na watena mu because ɔno nso pɛ sɛ ɔhave the feel ɔma wonfa no ntena dan mu na wonto no mu a ɔnnya anything to charge him or her so ɔno nso so ɔpɛ. eh, nipa mu na watena nti a lot of these spiritual people no check their wives, check their husbands, wo bɛ bisa sɛ ah nti adeɛ a maame yi ɔɔyɛ ne kun ne ne nkasa adɛn na maame yi ne kun behave sei tie ɔmo processi entities no a na ɔmo adrage ɔmo apuli out onipa no ne kunu anaa ne yere no ne real energy no na ɔmo apuli ne out na um, entity no akɔtena

connecte anaa wakɔ consulte no na ɔte body no mu na ɔde ne ɔde sɛ ne yere na ɛkɔgyee oo sɛ ne kunu na ɛkɔgyee oo sɛ ne ba na ɛkɔ which ever way no ɔde ne yɛ adwuma nti wobɛhu sɛ ne behaviour nyinaa yɛ messy woka biribiara kyerɛ no a ɔnte wobɛbisa sɛ ah nti papa yi waware ɔmaame yi paa na maame yi yɛ sei nneɛma All these things na ama yɛ produce eh nkorɔfoɔ bi te sɛ eh I don't want to be ayi but wo bɛ hu sɛ nneɛma bebree kɔ so eh obi ɔbaa ne bɛɛma nda ne we they they po ɔmo bɛ tena nipa no mu a ɔmo ne nipa wo a ka ehu sɛ there is an entity that is dwelling in the mechanism na entity no a ɛduɛli wɔ mechanism no in the realms of the spirit we don't know woman and we don't know man an entity can turn into a man and that same entity can turn into a woman so sɔ yɛ sosɔ ɔmo so ne yɛde ɔmo bɛtena nipadua no mu wie a because yɛpɛ sɛ yɛde ɔmo yɛ adwuma a They also want to explore, they also want to have their way, nti wobɛhu sɛ sɛbio kafra ne mpena twe binom rekɔ so, you will feel it's a human being but this is the secret I have revealed to you, I will continue this if I'm permitted because wo a worekye no bebrebee their energies are sucked nti wobɛhu sɛ nipa no um entity, wo feel sɛ nipa no ne kun na ɔne no nam, ɛnyɛ ne kun no, ne kun no is been dead and gone Ɛyɛ entity no na ɛpossess mechanism no. Wobɛhu sɛ nipa no, ne yere no ne ne nam no, ne yere no is dead and gone, is the entity no na a possess that mechanism no na ɔne ne nam. Nti sɛ ɛyɛ asɔre na ɔyɛ a, ɔstarte a you will see praises for that entity no anaa ne yere anaa ne kunu no. She is doing that to ɔbɛma honhom no akanyan ne ho na atumi ayɛ adwuma. This is what's going on. Nti obi bɛbisa sɛ, nti this is what's going on a, nti yɛnyɛ no dɛn? Aane, sɛ yɛse yɛrekɔ yɛn akyi a, momma yɛn looki at the space between Christianity ne the sixth generation anaa the third generation no, Anyame no yɛgyaa wɔn hɔ no, hwan mu na na ɛrefidi wɔn? Hwan mu na na ɛreusi wɔn? Momma yɛnhwehwɛ saa asɛm no mu yie na sɛ yɛbɛ cleanse wɔn a, na yɛahu a cleanse wɔn because if not, yɛbɛkɔ akɔfa nneɛma bebree a, We feel we are going back but ne yɛ kɔ di yɛ ho awu the more. I was telling somebody sɛ yɛ te bishop foɔ no bi nka ne adeɛ ɔse na me yɛ weed smoker na mɛ gyae na me yɛ arm robber na mɛ gyae obiara aba wiase a ɔwɔ nipa ɛdi nakyi nti saa nkorɔfoɔ yi a ɔmo keka sɛ na ɔmo yɛ weed smoker ɔmo agyae ɔmo yɛ arm robbers na ɔmo agyae yi sɛ anka Christianity amba amma ɔmo angyae a anka dɔm a ɛdi ɔmo akyi no nyinaa anka ɔmo atɛne ɔmo into adeko a na ɔmo yɛ Ɛyɛ era biara ne ade a ɛsave mankind nti that era is gone so if we really really really want to preach consci eh going back going back it should be consciousness why because ɛnnɛ no wɔn a wɔn yɛ atheist no wɔn ahu sɛ ɛyɛ shallow if you talk about mysticism sesiei no occultic knowledge is everywhere everybody is accessing it nti is not eh eh nhyɛda nyɛ hu biom but adeɛ a ɛbɛma nipa ate aseɛ na ama this world atake ne balance no pɛ ne sɛ onipa bɛ have ne consciousness, consciousness will be able to would prompt you to know sɛ nipa wei behaviour ɔnyɛ nipa ɔyɛ entity, nansa yi na girls bi nom yɛse wɔn rekɔ yɛ biribi na wa ɔ behave te sɛ wabɔ dam that's what happen you go and they drain your energy and they put entity there so they can use you nti wobɛhu ara na waware wo. Ɔware wa na ɔde entity no to mu wie na ɛsettle a na waware wo. Bebree wɔ hɔ a ade entity no to wɔn mu a na a conflict because obiara wɔ abusua a ɔfiri mu. Tete no na anka kuro bi anaa tribe bi wɔ hɔ a wɔn nware tribe bi. These were the reasons so that they don't create children or human beings a wɔbɛyɛ A different thing a wo koa wɔn a ɛnkoa because anyame no bi wɔ hɔ a wɔn ne anyame no bi nhyɛ da nyɛ adeɛ so wote me aseɛ kasa bebree no a meka ndɛ no nyinaa ne sɛ am saying you should gain your consciousness because if we scream sɛ yɛn go back yɛn go back a yɛ go back makyerɛ wo anyame no a wo go back to no the space between wɔn time no a yɛfiri mu a yɛbɛyɛɛ Kristofoɔ no what did we do to them Who were those using them? Wode wɔn aba fie no a wabɛsi dan ato ho tiles no a wode no ahyɛ mu no, what charges these entities? I want answers, if you have answer the platform is open. Bra na wo ne yɛn mmɛkasa because meka asɛm wei na obi se mewɔ adwene bi de ma yɛn nananom som no. Mewɔ adwene bi mpo de ma a, ɛyɛ adwene pa. Because wo ka kyerɛ me sɛ yɛn kɔ back a wo fo sɛ yɛ kɔ back a yɛ kɔ back ɛno pɛ ɛneɛ yɛn kɔ fira ahaban ne yɛn kɔ yɛn fa ba ha sɛbe nkɔ pepa yɛ to ne deɛ ɛkeka ɛka ho yɛn live um toilet roll ne pepsodent ne all that is that what we are saying is that what we want this is what I want us to put yɛn fa nkɔ yɛ adwendwen mu ne yɛn hwɛ. Sɛ yɛnkɔ park yɛnkɔ back ne nea ɛkɔ so all over chnap everywhere mentioning these gods before christ the space ne between christianity and now ɛyɛ sixth generation to tenth generation no where were they where were these gods or these spirits what was happening to them who was assessing them who was feeding them if we should go back for them ne yɛ rejectee wɔn a are they happy with that Are they angry with us? We have to find out all these things because ewiase no it's only onipa pɛ ɛna ɔbɛtumi ama biribi biara nature no ɛwɔ hɔ no ayɛ um ayɛ beneficial anaa yɛbɛhu Onyankopɔn o, sɛ ɔbɔ adeɛ o, sɛdeɛ wobɛka no biara ne tumi no wɔ mu. So yɛnkɔ back no a yɛreshout no a yɛde wɔn abɛsisi dan mu, yɛnkɔ back no, hwɛ deɛ akɔfa aba, sesie spirits also want to dwell in mechanic, they are dwelling in a lot of people, na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ obi ba da na ɔwu anapa a, obiara nni hɔ a ɔkɔ hwehwɛ mu, obiara nni hɔ a ɔkɔ bisa, na sɛ yɛde yɛn ani kɔ fam na yɛhwɛ saa nneɛma yi a, ɛnna yɛbɛhu nnipa bi a sɛbe wɔnam hɔ no nso yɛyi wɔn honhom afi wɔn mu na yɛde ahonhom abɛtena wɔn mu na wɔredi dwuma na wɔn ebi wɔ asɔre ebi wɔ baabi ayɛ na meka no na ɛde owuo in disguise ɛreba but yɛn hwehwɛ mu na yɛhu mom yɛnfa yɛn ani nkɔ fam na yɛnhwɛ all these are questions that am I am looking for answers so platform no yɛ open wobɛtumi aba na yɛn nyinaa atena ase na yɛ adiscase this things nti a lot of people wɔ asɔre yɛ akɔmfoɔ whatever fraternity you can think of a lot of them are married to the same entity na ɔmo use no nti wo ne ɔmo nya asɛm a kyesɛ wokɔ nipa tena ne nni hɔ ansa na wobɛtumi awini no wei na mepɛ sɛ yɛde kɔ adwendwem na sɛ wokyin a na wahwɛ no yie because you can be eh shift wobɛtumi ayɛ shifted obi mo koraa da Na wo so wokɔ wokɔ sua na me kɔ apro sika projection ɛna me yɛ sei na me yɛ sei wo bɛ kɔ na you would miss one line and somebody would shift you na wa bɛ fa wo mechanism no a lot of things ɛɛ ɛɛkɔ so na the only thing that can stop this ɛyɛ consciousness because abrɔfo no koraa hu sɛ technology no ne aware of now they are pursuing consciousness consciousness is the Christ in you That makes you a God, that makes you a special God, deɛ onipa de bɛma wo biara, sɛ wo ankasa wo su no a ɛwɔ wo mu no nsɔre ngyina hɔ a, deɛ obi de bɛma wo biara nni hɔ a ɛbɛyɛ adwuma. Na you can be captured in one minute if you don't groom your own spirit that dwells in you ɛno na ɛma wo yɛ nipa ɛno na ɛma wo yɛ spirit being and a human being mepɛ sɛ yɛn fa wei nfa nkɔ adwendwem like I said all these things are questions nti no hwɛ no yie na ebinom kunu nom adeɛ ɔyɛ ne kunu ntumi ne ne nkasa adeɛ ɔyɛ ne yere ntumi ne ne nkasa ne yere no a wo ka no ɔno ara na ɔde ne yɛ adwuma ɔno ara na ɔbɔ ne kyi dɔm ne yere no a wo de w'ani hu sɛ ɔyɛ nipa dasani no is being buried and gone the mechanism is being used by another Nti, nkurɔfoɔ no a wɔde saa nneɛma wei yɛ adwuma no, mɛba abɛkyerɛ wɔn su bi da koro. Ɛnnɛ deɛ, me mmerɛ no ayɛ be ɛsiane sɛ adagye nhyɛ da nni me hɔ. Deɛ mereka nyina ara ne sɛ, yɛ ahwɛyie na gain your consciousness. Start in your own little way that you can. Contact those who can help you. Again, wo contacte obi na ɔka kyerɛ wo sɛ, oh, in two weeks wei bɛyɛ a, be careful because these things are not, um, ɛnyɛ magic. They are miracle na miracle takes time and it comes with a sacrifice my name is Maame Grace message wei ɛfiri me mini office ɛna mede brɛɛ wo okay so we have uh, full moon rituals is everything about me the reason I am in this colour of clothes wohu sɛ mentae nhyɛ wei we are celebrating uh, full moon on on on Friday it happens to be myself it happens to be one of my greatest um, um, element called Mahalakshmi that falls on Friday, um, um, Mahalakshmi, god of fortune and beauty, ɔno na yɛ celebrate no this full moon that is on Friday. Na nea ɛma no yɛ everything important and everything spiritual and everything special is that Thursday no a adeɛ bɛkye a full moon no bɛba a yɛbɛ celebrate no, god of protection no ɔfɔle on that date nti,

wɔn a wɔbɛtumi aboa yɛn anaa leadi yɛn na wɔde yɛn afa saa ceremony no mu no, I'm trying my best to get one and so that we can celebrate the God of protection on Thursday live and then we do the uh, full moon rituals or full moon ceremony no nso so live on Friday. Wobisam sɛ dɛn na wobɛhia get your essential oils, get your crystals, uh, wobɛtumi anya uh, wo nsa like this. full um salt no sei bɛyɛ mmiɛnsa anaa sɛ ne bo nyɛ den local salt no get like about half olonkaa na get a bowl a wo nan mmienu no nyinaa ɛbɛ kɔ mu we are going to celebrate a full moon um ceremony or rituals no ɛwɔ studio yɛde bɛ brɛ mo live and we are going to do a foot soaking because that's how it works this um full moon is for Mahalakshmi and that's how. He is connected to everything ah river he is a God of ehm beauty and fortune ɔno na yɛ discuss no sɛ wo nim a na wo nim is everything me the reason I am in this colour of cloth we will talk about that as well one day because wobɛhu sɛ revelations platform no so I'm always sitting on a yellow couch one day